Mela, bħala proposti konna ressaqna l-proposti tagħna għall-budget f'Awwissu, ressaqnihom l-MCSD, qsamnieh f'kapitli differenti fejn għall-ewwel tajna ħarsa lejn l-istat ekonomiku tal-pajjiż u fejn nixtiequ li jmur il-pajjiż. Tkellimna dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol u d-dinja ġdida li qed tevolvi. Tkellimna dwar soċjetà ġusta u ħanina biex naraw dawk l-iktar vulnerabbli li jkunu mwieżna, tkellimna dwar l-ambjent u l-ħajja ta' madwarna kemm hu dak urban u kemm ta' barra l-ibliet tagħna, tkellimna dwar Għawdex u tkellimna dwar l-edukazzjoni u ż-żgħażagħ. Kollha għandhom l-importanza tagħhom għax aħna rajna li fis-soċjetà hija magħmula minn individwi differenti. Raħadna view ta' 360 madwar il-persuna kif kif jintlaqat f'kull stadju tal-ħajja tiegħu u kif jagħmel. Pereżempju, fuq id-dinja tax-xogħol għadna li lkoll għandha tingħata s-siegħa u li titħallas minn min iħaddem. Għadna wkoll li m'għandhiex tiġi ntaxxata. Għadna wkoll proposta oħra huwa li s-sussidju fuq id-dawl, l-ilma, il-fjuwil u ċ-ċereali jibqa' jibqa' jingħata għax ikollu impatt kbir fuq il-kwalità tal-ħajja tal-individwi u tal-postijiet tax-xogħol tagħna. U mbagħad rajna li l-benefiċċji soċjali ta' dawk l-iktar vulnerabbli għandhom jinżammu u jiġu msaħħa bħall-pensjonijiet. Għadna li għandha titneħħa l-anomalija ta' bejn dawk li twieldu qabel is-62 u dawk li twieldu qabel u wara biex ikollhom l-istess dħul ta' pensjoni ma għandux ikun hemm dik id-differenza fil minħabba l-età. Tkellimna dwar benefiċċji soċjali għal persuni b'diżabilità. Tkellimna dwar dawk li ninċintivaw iżjed persuni b'diżabilità biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol. U mbagħad tkellimna dwar l-ambjent tal-ibliet u l-komunitajiet tagħna, kif għandu jinżamm, x'għandu jsir, x'naħsbu li huma neċessarju biex dejjem intejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Fl-aħħarnalment tkellimna dwar iż-żgħażagħ u l-importanza tagħhom għall-futur tal-pajjiż tagħna u l-edukazzjoni l-ħtieġa kemm dwar il-vocational institutes li hawn bżonn kbir fl-ekonomija tagħna tal-ħiliet u s-snajja'. ħafna u l-vaganzi huma kbar u jistgħu jimtlew, kif ukoll naqdu persuni li m'għandhomx il-ħajra għall-Akkademija imma għandhom il-ħajra u għandhom l-abbiltajiet tal-idej u biex jimlew dak il-vaganzi. Tkellimna dwar id-diversi skemi li hemm bħal Breakfast Club, it 360 biex daw jitkomplew anzi għandhom jidħlu b'mod mandatorju fil-postijiet tax-xogħol. Tkellimna dwar il-kundizzjonijiet tat-teachers għax nemmnu li l-edukazzjoni hija l-pedament tas-soċjetà tagħna. Rajna li ż-żgħażagħ huma il-preżent u l-futur, allura għamilna proposti speċifikament fuq iż-żgħażagħ għal biex ikollhom ambjent san u ta' kwalità tajba, il-mod kif naħsbu li għandhom jirnexxu, kif għandna ngħinuhom u ninċentivawhom biex jidħlu jkomplu jistudjaw iżidu l-ħajjiet tagħhom u kif nimxu 'l quddiem. Finalment għandna għandna sezzjoni fuq Għawdex fejn nitkellmu dwar il-bżonn ta' parkeġġ u ta' spazji aperti biex il-kwalità tal-ħajja ta' kulħadd, ta' kull ċittadin kemm Malta u Għawdex tkun waħda ta' kwalità tajba.